godimo go bala buka ya baroma chapter 8 from verse number re ka thoma from verse number 28 o re ga e bolela buka ya baroma from chapter 8 verse 28 letšo la modimo le re gape re tseba gore e re gape re tseba ge go ba ba ratago modimo dilo ka moka di šomelago ba gola Motheeletši, Dilo ka moka go batho ba ba ratang Modimo, Lentšu la Modimo le dilo tše ka moka di a re šomela, ene di re šomela go re gola. O be a bala dilo ka moka le maemo ka moka re sepelang ka maphelo ka ra tšona maphelong a rena. O be a bala all the disasters, all the trials and tribulation tše wena o sepelang ka ra tšona. O re tseba re motheeletši dilo tše ka moka tše re sepelang ka ra tšona di a re šomela ene di re iša di re šomela go re gola. Version e nngwe e re dilo tše ka moka di šomela go riša go go botse ka mantšu a mamotheletše maemo o sepelang ka rana bophelong ba gago dilo tše ka mokatše di go felesetša go go iša go go botse dilo tše o sepelang ka ra tšona malwetši ago a felang a go a theka mmeleng dilo tše di šomela go go gola goba di šomela go go iša go go botse a gona ntho e ngwana modimo modimo a ka e dumelang e tla bophelong ba gago tistora bophelo ba gage A go na ntho Modimo a ka e dumelago gore e re nyamiše re no tšwela pele re sa ko bose ka re maphelo a rena? Modimo ke Modimo wa gore fa dilo tše di botse. Modimo ke Modimo wa gore re rata. Modimo ke Modimo wa go nyaka re thakgala. Modimo ke Modimo wa go rata ge re thabile. Modimo ke Modimo wa go nyaka re tlala ke tše di botse. O ipotšiša potšišo ya na why nakong tše dintši ke le ngwana Modimo mara ke experience dilo tše dimpe. E re nako le nako ge ke khunama ka matolo ke rapela mara go sasa ge go no fetsa ke re amen tse ke kopana le tšona ke dilo tše ke sa di nyakeng motšheletši nna ke rogane ke re never expect dilo tše e le gore di perfect pele ga modimo ka baka la gore modimo ga a tliša ditšhogofatšo o di felesetša ka madimo modimo ga a tliša ditšhogofatšo o di tliša ka tsela e itseng o ka se re tsebile tsela tša modimo ka re lentšu la modimo le tsela tša modimo a gona o a ka tsogang a kremile go ba tseba tsela tša modimo ka re modimo o šoma ka tsela ya gage a le noši You will never know gore na modimo o tlo tšwela go tlhabela goba o tlo tšwela go sobela goba o tlo tšwela godimo goba fasena modimo wa rena ke modimo wa arabang dithapelo ka tsela tšhagang ntho e le gore re swantšhe re na le yona mothethe re e dire kore re swantšhe re eme tumelong ya rena ge re kopana le maemo re di etše paulo se a bolela re re dilo tše di re išago go botse di a re felesetša Modimo ke kgopetše mmereko mara interview yona ke ya ya mara ntho ke ikhumana ke di bad news tsa go nompotša gore ke fetše interview Modimo ke nyakana le sela le sela le sela mara instead ya re ke kry ntho ke nyakang dilo di ba worse Modimo ke kwa bohloko ke rapetše bošego gore mphe phodišo lentšu lago di a re tshepiša di re ka dintho tša Jesu Kriste re ra re fodile mara go sasega ke tsoga ke hwetša ebile bolwetši bo oketšega bohloko boya boya ke be ke se kgone go sepela ke kgobakgoba ebile mma mohla ke palela le ko go tsoga mpheteng nna ke bona ke re motheeletše dilo tše ka moka tše di sepelela gore gola di a re šomela gore di kgone gore gola goba di sepelela gore ša go botse nna ke re bona ke re a re ithute melomong ya rena re no rapela re botse modimo re re modimo go ya le ka thato ya gago re a ithuta re re modimo dilo tše go lokile go lokile ka baka la go na le maemo a mangwe motšheletše re ka se ke ra fetoša a fetošwa ke modimo ene ka modimo a dumelela gore a kgone go fitlha ka re maphelo a rena ke ka baka la re oa tseba gore go na le nako ya tlo fetošang dilo dilo tša thoma go go favora mamtlha e ka loba e le bošego bjalo ka ka lentšu la modimo le bolela lere weeping may endure for the night but joy comes in the morning e ka no ba e le bošego ba gongwe lešolla ka meyogo e ka no ba ngwaga 2097 ngwago mo bose for bophelo ba gago o ka no ba experience tse dilo ebile o sa tsefele ke selo mara na ka re bana kere o seke wa conclude gore wena o paletšwe o seke wa bja mollwane wa rena ena ke ya palela wa tshwana ge ke paletšwe ngwaga o borare ke paletšwe E re ke go botše, Modimo ke Modimo wa dimakatšo, Modimo o tlo go makatša. Nka se ke ka go tshepiša motšeditše ka re ngwaga 2020 ke ngwaga wa gago, mara se ke go tshepišang kore Modimo wa rena ke Modimo wa go dula ditshepišong tša lentšu. Ge wena o ka tshwarelela ka le lengwe la matšatši le tla go tlhabela, o tla bona Modimo a fetoša dilo. Go na le batho ba e le gore ngwaga wo wa 2019 ebile ngwaga o mobotse fo bona, ba ithabile ba ithakaletše lo ka moka di sepetše ka thelelo ka baka la letšatši le ba tlhabetše. Nna ke re gona ke re le wena letšatši la gago wa ntho le tla go tlhabela. O se ke be wa duma dilo tša batho. Dafida o re ka re botša lentšu la gagwe o re se ke be ra duma batho ge ba ntše ba etlega ka baka la gore a re tsebe ditsela tše ba tlegang ka tšona wena tshepha modimo o se ke be wa competa le batho o se ka ba lebelela batho gore na ba khumanang ba ba leng ba ya kae ba dira eng wena dira dilo go ya le ka pace ya gago Dira dilo go ya le ka mokgwa Modimo a go šogofaditšeng ka gona. O se ke be wa kitimiša lefase, o se ke be wa kitimiša dilo tša lefase le. Wena dula o tshepe Modimo, o re, Modimo, nna ke emetše nako ya ka. Lentšu la Modimo le re, They that wait upon the Lord shall renew their strength. Ba ba emang ba emetše Morena, ba ba emang ba ema ditshepišong tša gage, ke ba e le goreng ba tla no tšwela pele ba kitima ba sa lape. Mara batho ba bantši re fela pelo re kitimiša dilo tša lefase, Ke ka baka la re welang ka gara di-trap tša Sathane, ka baka la re kitimiša dilo tše dibotse tše re di bonang ka mahlo. Motheeletši o na le ditšhogofetšo tše dintši tše Modimo a tlo o di releasa ka gara bophelo bwa gago. Ntho e kgolo ke gore wena emela Modimo ka nako ya gage, o se ke be wa kitimiša batho. Batho ba ka no ba ba letlega pele ga gago, mohlomongwe you are the same age, ke bagwera ba gago, o tsene le bona sekolo, ba humane mešomo, ba a šoma, ba reila dikoloi, ba dira dilo tše ka moka. Nna ke re go wena, ke re emela Modimo, nako ya gage e tla fihla. go na le ntho e maatla e fetang dilo ka moka mo lefaseng ye le gore e dirago motho a šogofale ke ge motho a emela nako ya modimo go na le nako ya rena go na le go nako ya modimo batho ba bantši re no bona kare ba bangwe ba šogofetše mara a se nako ya modimo ke ka baka la gore ba tšere effort ya bona ba kitimiša dilo ba ba ba feletša ba rekiša dilo bibele ba tše dingwe ba di nka mešhelo mantšho gore di-corruption le di-whatever tše re di bonang motho go sa sa yema rena ke šogofetše mara e re bolelang nnete a se tšhogofatšo mara ntho e maatla ke tšhogofatšo e tšwa go modimo ka baka la le lentšu la modimo le re fa bohlatse le re the blessing of the lord make us richer and at no sorrow ge modimo a go šogofaditše a gona efote o e dirang ge modimo a beile letsogo dilo di no tla o dutše tša go latelela ka baka la re ke ditšhogofatšo tšhogofatšo e di undeserved ke ntho e le gore modimo o fa ka baka la re a lebelele rona o dirileng A lebelele gore o tšwa kae. A lebelele gore o dula ka lapeng le le jwang. Tšegofotšo ko le Modimo o go fa ntho e le goreng a e go lekanele. Mara batho ge ba šomiša effort, effort ke gore o tlo e šomela. O need-a maintenance ya ntho e o e humaneng. Ge e le gore mohlomongwe go na le ka mokgwa o dirileng ka gona, o swantšwe go tšwela pele o dira bjalo. Nna ke re gona bjale motho e retše go emela Modimo go lokile.

o se ke wa lebelela rena batho ba tshwereng ba na leng ba ya kae ka baka la gore o ka ya le pace ewe o tlo tsena ka gara dilo tse di wrong o tlo dira dilo tse di wrong wa feletša o sa tsena go dilo tse di humane kae nna ke re go wena ke re emela modimo go na le nako ya go emela modimo go na le nako e le gore go ye mo emetše modimo modimo ga fitlhele ka re bophelo ba gago o no makala o bona dilo di direga o no makala o bona dimaka o humana dilo without any effort ke ditšhogofatšo ditowe ke ka baka leo ka bjala bokeng ya joshua chapter 1 from verse number 8 modimo a tloga a re hlatla motheeletše ka joshua a re ngwanaka e re ko go botse buka ye molao ye o seke bo kgaogana le yona di ka o e swere o e bale bošego le mosegare e re matšatši a gago e re go o dira jale ke mone gore matšatši a gago phela gago e, gore e tla bula ditsela o tla letlega ka mantšho a mangwe Ge motho a tshepa Modimo, ge motho a dula lentšu la Modimo le ditshepišong tša Modimo, a ye mare Modimo, I will never move until wena Modimo o ntšhogofatša. Nka se ke ka kitimiša dilo tša lefase. Ba mpitša mohlomongwe go na le ka mokgwa ba re re fela re ya dikadikhoneng ba re no re I will promote you. Mara gore ke go promote o swantše o dire so, o dire so, o dire so. ke motho wa go tseba Modimo, wa go tshepa Modimo. Ke motho a tla ema re na ya ka e tla tla ka nako ya ka ene nna Modimo ke a mo tsaya ke Modimo wa profeta ka nako ya maleba. Motheeletši, re phela lefaseng le re phelang under pressure. Re phela lefaseng le le gore dilo di fetogile. Batho ba thoma go kitimiša mahumo, batho ba thoma nyaka go huma. Everybody o nyaka go ba a greater person. Motho mongwe le mongwe o nyaka go ema maemong a godimo gore ge ba fitlha setšhabeng batho ba mo hlomphe, ba bone e le motho wa go hlomphega. Mara nna ke re go wena ke re dula Lentšu la Modimo. Modimo o tla go fa dilo go ya le ka tlhoko ya gago. Batho ba bantši ba na le dilo mara ga ba di tlhoke ka ka baka le ba tšwela pele di badiša diphošo. Mara go bose jwang ge Modimo a go fa ntho ye e lego le mogola, ge Modimo a go fa ditšhogofatšo tše e le goreng ka gare ga tšona o tlo no ipshina. because e re it at no sorrow this blessing make us richer ge e bolela ka richness ga e bolele ka go ba le dimillione ga e bolele ka go dula ka ra dintlo tše dikgolo tša dirumo tše di-thousand e bolela ka gone gore o tla kgotsofala wa dula monobonobo wa tlhoka dipelaelo motho o ke motho o humileng ka baka la re ana sekoloto a koloteng motho a re ga robalala la opa ke ditlhogo le ge mohlomongwe a dira dikoloto o di a ja maleba Galali a tshwenya ke selo ka baka la gore motho o tseba tabe ya e dirago o sepela ka pace ya modimo nto ke tšhogofatšo mara batho ba bantši re dutše lefaseng re a phela re feletša re kitima re tšea dilo re tšea dilo re tšea dilo re re a tlhakantšha go sa tlhakantšhege ka baka la re kitimiša pace ya lefase ngwaneso nna re ko go botse go na le nako ye modimo a tlo go direlo ka yona batho ba bantši nto e re tlholang ke go emela modimo yes re a kgona go rapela re a kgona re na le ditumelo tse dikgolo re dialelo tše ka moka mara ntho e tlholang motho wa ba reng ke modumedi ke go emela modimo batho ba bantši re a kitime re kitimiša nako modimo gape nako ya ntšhabela re ke kitime ke kgone go humana se dithaka tša ka di reila dikoloi dithaka tša ka di na le malapa dithaka tša ka di na le sele se e mogwaraka o dia seo dia seo dia seo dia se mafelelong o tlo tsena karalelo tše di rona ke re gona kere o se kebe wa ikwetša ka ga diatla tša sathane Tshepa Modimo le go loka ga gage. Lentšu la Modimo le re nyaka Modimo e sa le nako go bala boka ya mateo chapter 6 verse number 33 e re tsoma mmušo wa modimo le go loka ga ona e re dilo tše wena o di nyakang di tla go šala morago ke batho ba ba kae ba le gore ba kgona go tsoma mmušo wa modimo ba tshepa modimo gore modimo nna ka tla go hlankela ka letšatši leng o tla ntšhogofanya motheletši nto nngwe le nngwe le nngwe mo lefaseng e na le nako ya yona mara ba o kitimiša nako o tlo hwitša dilo tša di-fake tša tšea bophelo ba gago satana ka sego la go file freedom satana o tla go fa lehumo mara ka ra lehumo o tlo mo šomela o sa mo šomele wa le loser batho ba bantši re ba bona kare ba šegofetše mara ga re tse maphelo a bona o se ke be wa duma dilo ka baka la gore batho ba na le tšona wena no botša modimo re modimo ya ka nako e tla fitlha Modimo, mathata a ke sepelang ka ra ona, mannyogo e ke e nyogang ka ra yona, a re etšeng tafitang le ge nka sepela ka ra molapo wa lefu le ge nka sepela ka ra tshokolo ka sepela ka ra unemployment le ge nka sepela ke se ya nyalwa ka sepela ke sena bana mara e re ko go botše it's better when you wait nako ya go ya go ema nka no ba e le gore botlhongwe re fela pelo nako ya go ema nka no ba e le boima le botlhoko ka gore batho ba feta mo go wena ba go emetše ba go feta ba nna o emetše mo ra ona ke emetše modimo e sebiša kudu go batho ba ba sa kwešišeng ba bona o ka re ke go šiša ditlhogo mara re ko botša motheeletše maatla a yona ke gore tšatši le modimo a bja letsogo tšatši le modimo a bula mojako you will never regret there is a time to wait there is a time mo e le gore batho ba tšea effort ya bona ke re gona ke re kgetha go emela modimo e botša modimo gore modimo ke nyaka se o fetše mo emela o se ke wa phuša ka effort modimo a se modimo modimo a rena se modimo wa go nyaka go thušwa ke modimo wa go dira dilo ka pace ya gage a re ithuteng mantšoa re ilo tsena ka ra ngwaga 2020 motheletše ge ka ba mohlomong ka ra ngwaga 2019 ka gona ntho e le gore mohlomong o bone e diragala ka ra bophelo bana ke re gona ke re wait just wait I don't promise you ga ke nyake go swana le batho ba bangwe ba go tshepiša ba re 2020 e tlo ba ngwaga gago wa katlego ya tla ba ngwaga disaster a ke tso nna modimo o tlo go sepetša leeto le go fitlha kae motho mongwe le mongwe o na le ka mokgwa modimo a mo sepetšang ka gona re ka sole re hweditše ka nako dilo ka nako ya go tshwana re ka sole re hweditše dilo go tshwana motho mongwe le mongwe go na le ka mokgwa modimo a mo sepetšang ka gona ke ka baka le le gore re ka no swara di-qualification tša go swana ra tsena sekolo sa go swana yunibesithing e tee mara ra se hwetše mošomo ka nako e tee ebile ra se hwetše saladi ya go lekana lebaka keng na motho wo mongwe le mongwe ya phela mo lefaseng go na le ka mokgwa modimo a mmeetseng dilo ka gona motho mongwe le mongwe go na le ka mokgwa modimo a mo setetšego dilo go ya le ka mokgwa modimo a bonang ka gona batho ba bantši re a šoma re šoma mmereko modiro wa la go swana mara a re reile koloi tsa go swana re a re dule ka ra malapa a go swana a rena malapa a go swana a re gone tšhelete tsa go swana a re dire dilo ka go swana le baka ke na motho yo mongwe le yo mongwe go na le ka mokgwa modimo a mmeetseng gore o tlo phela ka pace ya gona ke ka baka le go theeletše go o ka kwešiša taba ye o ka seke wa computer le batho o ka seke wa kitimiša dilo go ya le ka batho o tla emela modimo wa re modimo ke nako ya bona Ba kitima ba ipshina mara ya ka nako e tlo fihla ene ke nako ya maleba. Nna ke gona ke re motheeletši o se ke wa felela pelo, bophelo bo ka leetleng tša Modimo. Tshepa Modimo, e no tšea Bibele o e tshepe, o tšee ditshepišo tša Modimo re Modimo all your promises are yes and amen. And a gona motho Modimo a ka e bolelang a fetša tšhentšha mogopolo. Se se šetšeng go wena ke gore dumela Modimo And-e tshepa Modimo, o se ke be wa šuta mo o emeng gona. Ema gana mo re, Modimo, batho ba ka no ba ba ya godimo ba ya fase. Batho ba ka no ba ba ntšhikinya ba re na wa o eme mo mola e le gore dilo di ya ntsha ka ka ka eng. O se ke be wa ya le bona, emela Modimo. Batho ba tlo tla ba go threatena, batho ba tlo tla ba go botša tše ba go botšang tšona, mara nna ke re gona ke re emela Modimo. Ge o emetše Modimo go tlo no ba le batho ba ba tlo tlang go wena motheeletše ba go botša gore go o eme mo monna bona nako ya sepela ka kwa kaekaekaekae ba re ba dira ntho ya gore gore o se kebe wa ya le bone emela modimo nako ya modimo e tseba ke modimo and god will bless you